nĩ ngatho mwĩroreri nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera tv ya inoro gaka no kokondo ka ndeto iria cingĩtũma ũkorwo wĩna ũgĩ na ĩno nĩ ndereti ya ũgĩ tabarĩra nĩ wĩra nĩ wĩra na ũmũthĩ twĩ na madam liz wanyoike mwarimũ mũnene wa cukuru wa nibs college harĩa rũirũ na ũmũthĩ aranjĩra arenda kwaria na aciari nĩgetha mahote kũrera kana nĩgetha mahote gũthondeka eh, ciana kana marere andũ arĩa mangĩkorwo mangĩtuĩka andũ a bata mũtũrĩre-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ kana thikũ ici tũraikara. Nĩ ngatho mũno Madam Liz o rĩngĩ nĩ gwĩtĩkĩra gũka haha tabarĩra-inĩ ya wĩra nĩ wĩra. My pleasure. Bata wa aciari rĩ, kũrera andũ kana ciana nĩgetha cikinye nĩ cigwĩkũria ciana ciĩkinyĩire rĩ, ũkoragwo arĩ ũrĩkũ? Mũciari ah, thĩinĩ wa mĩrerere ena bata tondũ kana kau nĩwe waheo, kana kau nĩwe ũkũrutania nako karĩ kanini Gagĩkũra, gagĩthiĩ nursery, gagĩthiĩ primary, gagĩthiĩ levels icio ingĩ cia rĩrĩa akĩneneha. Na mathaa marĩa mũciari akoragwo na mwana nĩmo maingĩ. Onokorwo mwarimũ nĩ agũkorwo nake mathaa, mathaa macio ma gĩthomo rĩ, we nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩmenya wanengera mwarimũ mwana ũhana atĩa. Ningĩ ngoretwo ngĩaria mũno ũhoro wa maũndũ marĩa mũreka mũciĩ we wĩ mũthuri na mũtumia, na ngaikara o ngĩmũririkanagia atĩrĩrĩ, mathĩna manyu. Nĩ- eheriai ciana ho tondũ ndakwĩra rĩrĩa mũronia ciana mbara meciria marĩa marathiĩ kĩongo kĩa mwana ũcio nĩ makĩmaabektaga mũno mũno na ũrĩa ũreciria atĩ nĩ ũrathiĩ ũkĩheaga mwana waku ĩ mũthee wanyu nĩ mũnyui wa njohi mũthee wanyu nĩ athire agĩtũtiganĩria rora ũrĩa tũrathumbũka mũthee wanyu nĩ athire O nake okorwo mwambĩrĩirie mathĩna macio arĩ kaana kanini, athiĩte akĩonaga, akĩonaga, akĩonaga. Na hihi kwahoteka angĩkagĩa mũciĩ nĩ agakorwo na mathĩna macio? Ũrĩa mekaga nĩ mĩciĩ mataigaga. Ũkona amwe matigahota kũgĩa na mũciĩ. Angĩ makagĩa na mũciĩ, makawĩkĩrĩra atĩ matingĩenda kaũndũ ka happen mũciĩ ũcio. Kinya psychologically rĩ, ahota gũkorwo arĩ affected. Nĩgetha we ndakanahe nĩ mũciĩ ũrĩa wake wahanire. Nĩ mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũ relax. Okorwo wĩ single mother menya ũrĩa ũgũikara, ũrĩa mwana waku arona, especially ona mwana wa kahĩĩ, ona kana mwana wa kairĩtu. Rĩu mwana ũcio agĩthiĩ agĩthiĩ gũkũra, ndakwĩra meciria make, mĩtugo yake, mekĩre make nĩ ũrĩa athomithĩtio mũciĩ. Ndĩraigua andũ makiuga thikũ ici ciana nĩ ciũrĩte, nĩ ciranyua njohi mũno. Eh, na mwana mũno wa kahĩĩ hau ũkuga atĩa mũtigacoke kuga mũno atĩ mwana wa kahĩĩ nĩ orĩte maũndũ macio mothe kaingĩ maumaga harĩ baba wao ũngĩrora mwana waku wa kahĩĩ we wĩ mũthuri ũmũrore na njĩra njega na kũmũgaidi na kũmuonia tũmaũndũ agakorwo arĩ beta gũgũkĩra no ũngĩmuonia mĩtugo yaku ndĩagĩrĩire rĩ yake agakorwo arĩ ndabu agathũka makĩria moguo we ũhana tondũ ciana cia Tũhĩĩ nĩ ciendaga gũkobia maithe mao mũno. Ciana cia tũirĩtu nacio nĩ ciendaga gũkobia mami wao mũno tondũ nĩ nature ĩyo nĩ natural ti kwenda kwao. Kwoguo mĩrerere-inĩ koragwoi mũkĩ guide ciana cianyu na gũkorwo mũkĩaragia nao mũno mũno makĩria mũgatuĩka arata. Ti we wĩ baba wahingũra mũrango ũguo ciana ciothe igathiĩ rungu rwa ũrĩrĩ. Ciana ciaku cia gwĩthĩ kwa baba nĩ oka, mũgoka mũgaikara nao metha, mũgacea maũndũ, mũkaranĩria ta andũ mũrĩ mũciĩ ũmwe. Thikũ ici rĩ, warora nĩ ũrona ciana ciĩ nini nĩ irathiĩ thukuru mũno, mbere ya ikinyĩte kĩrathi kĩa mbere, hena tũthukuru tũingĩ kana tũrathi tũngĩ twĩ hau gatagatĩ-inĩ. We warĩ mũrutani na ona ũmũthĩ wĩna cukuru ya korĩnji. Tũrathi tũtũ twĩ haha gatagatĩ ka natharĩ na kĩrathi kĩa mbere-rĩ, ũhoro ũcio nĩ mwega kana nĩ mũru? Njũĩ atĩ ciana nĩ iratwarwo thukuru ĩretwo baby class. Twana tũnini twa mĩaka ĩrĩ, mĩaka ĩtatũ, gatanakinya gũthiĩ nursery. Na baby class icio iroka nĩ tondũ kaingĩ ndũkwenda mwana waku... aikare muno mucii na house girl especially ungikorwo wina house girl nduri wona house girl mwega riu andu amwe ni maroya ciana magacitwara baby uh, baby class eh? na no muhaka kuria mwana uratwara mwana waku ukorwo twiritie andu acio watwarira ciana ciaku ri onao mahana atia ci mwana ira inene ri ni ihuthagira twana tutu tunini taramenya giki niki tathie haria uge nengere ugithigara Wona ũguo nĩ gĩthigara rĩũkũnengerwo. Na inyuĩ mũnyuaga bangi kana inyuĩ andũ anake acio mũrĩ na 14 years, 15 years, tigai kũhũthĩra twana tũtũ tũnini gũka kũmũgũrĩra bangi. Tondũ bangi gũtirĩ bangi yũragĩra. Yathiĩ kĩongo-inĩ ĩthiaga one day, one time bangi ĩyo no ĩkaumĩra. Kwoguo rĩ, ciana nĩ irĩ na exposure nene mũno ya maũndũ maingĩ mũno moru, na mũciari mũkorwo mũkĩmenya ũguo. Maũndũ maya mokĩte na intaneti. Nĩ maũndũ mamwe maratũma mĩtũrĩre ya ciana citũ ĩcenjie na njĩra inyuĩ mũtoĩ. Atĩ inyuĩ mũtingĩmenya tondũ mwana agũka mũciĩ akirĩte, no gũkĩra kũu gwake akirĩte nĩ tondũ aramenya maũndũ maingĩ ndũĩ ndũngĩmũthomithia. Atĩ atĩ wambĩrĩrie kũmwĩra ũũ na ũũ nĩ amenyire tondũ nĩ athomithirio. nĩ ethomithirio nĩ arĩa angĩ. Niĩ ũrĩa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ, geragiai kũmenya mũno mũno mũno kũmũ understand mwana waku. Nĩ atĩa ekaga, nĩ maũndũ marĩkũ ona kũmũ interrogate, kũmũ interrogate nĩ ũgerie kwenda kũmenya areciria atĩa. Kũmũria ciũria ciũria ciũria nyingĩ mũkagĩa na that conversation. Na gũtiramaka kũrĩa umĩte kana umĩte mĩciĩ-inĩ, kana umĩte hihi mũikarĩte mĩciĩ yanyu nĩ nĩ mũtiĩhotete mũno. Mũciĩ ũcio waku ũkambatĩrio nĩ mwana ũcio ũrarera, na nĩ ũkũhota gũkagĩa na mũndũ ũkahota gũteithia mũciĩ ũcio wanyu ũngĩmũrora tondũ it's not expensive, ti goro kũrora mwana, gũthomithia mwana mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire wĩ mũciĩ kwao. Hĩndĩ ĩrĩa e mũnini. Hĩndĩ ĩrĩa e mũnini. Nĩ ngatho mũno Madam Liz. Na niĩ ndakena mũno nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ. Na aciari o rĩngĩ nĩ ngũmũria mũkoragwo mũgĩthikĩrĩria mũno mũno tũmaũndũ tũtũ tũraria, tondũ ithuĩ twĩ na gũkũ nja rĩ, ciana ici nĩ ithuĩ mũrarehera, na nĩ tũramamenya mũno kũmakĩra. O nawe geria gũthoma mwana waku ũmenye oĩ kĩ na nĩ kĩ atoĩ. Ũcio nĩ mũrutani, nĩ mũciari na nĩ mũtaarani. Etagwo Madam Liz Wanyoike. Mwarimũ mũnene wa NIBS College nĩ agĩkwĩra we wĩta mũciari ũrĩa wagĩrĩirwo gũikarania na mwana waku nĩgetha agĩkũre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Irũngo rĩa ndereti ya ũgĩ rĩkwamba gũkinya hau, no tabarĩra ya wĩra nĩ wĩra nĩ ĩrathiĩ na mbere thutha wa kahinda gatarĩ coho wĩyonere rũgano o rũngĩ. Njĩtagwo Kĩng'ori wa Ngeci.